Алсу нигә китә? Калдырыгыз Алсуны! Алсу, китмә! дип кычкыра-кычкыра йөгерде Азат. Җигүле ат басу капкасыннан чыгып, күздән югалганчы йөгерде. Башта ул Алсу утырган чананы менә-менә куып җитәм дип йөгерде. Бер як үрчәгә тотынам дип үрелгәндә генә, инде үрәчәгә бармаклары кагылды дигәндә генә йөзтүбән егылып калды. Ә пар ат җигелгән чана уйнаклап китеп барды. Торып тагын йөгерде, атка тагын якынлашты, чана түрендә мамык шәлгә төренеп утырган Алсуны да аермачык күрде, аның Әйдә, әйдә, Азат, йөгер! дигән сүзләрен дә ишетте. Чанадагылар исә, баш очларында сыек-чыбык болгап, көлешә-көлешә атны куаладылар. На! Юкса, икенче кызыбызны алып калырга да күп сорамас бу Нурлы Алан егетләре! На! Кодаларның атын чыгарырга дип киереп ачылган капка әле булса ябылмаган иде. Ишегалдында әле һаман кодаларны озаталар. Тальянга кушылып, туган-тумача әйттерепме әйттерә, биюен белә. Өй ишегеннән буран булып бөтерелгән җылыга төренеп, пар стакан һәм шешә тоткан хуҗа абзый килеп чыкты. Йөзүләре ачык, күзләре малай өйләндерү шатлыгыннан кысыла төшкән. Бәхеткә тулышкан авызы җыеп ала алмаслык булып ерылган. Стаканнарың путалы, уң кулыңа тот әле, дип җырлый-җырлый, кулындагы кырлы стаканнарны бер-бер артлы кунакларына сузды ул. Эре-эре хаҗалар өелгән тум тутырык тәлинкә тотып, аның артыннан Әминә апа йөри. Туй ике килми, кем, юл аягы артыннан бер кабып та ал инде. Менә шулай, менә шулай. Әй, Әминә апа, кыстап та куясың инде. Юк, юк, менә монсын, Үзеңә карап торганын, симезрәген, дәүрәген тот әле! Әй, Әминә апа! Кыстау һәм кысташу авазларын тагы хуҗа абзыйның кәефле җыры күмеп китә. Ал, күтәреп эчеп җибәр, кулыңа килгән стакан! Гармунчы аның саен җәһәтрәк бию көйләрен тартып җибәрә, аяклар торган саен ныграк баса, ишегалды бәйрәм итә, дөнья чайкала.

Бик яратам мин аны! Урам уртасында басып торган Азатта кемнең гаме булсын? Биючеләргә дәрт өстәп, зур учларын бер-берсенә шап-шоп сугып торган әтисе дә күрмәде аны хәтта, улына табан борылып та карамады. Ул арада ишегалдын тутырып Баламишкин көенә Мәрьям түтекәй җырлап җибәрде. Аның яңгыравыклы калын тавышы авылдагы башка берәүнекенә дә ошамаган. Менә, малай, мин сиңа әйтим, икесен бергә кушып эчсәң, метр ярым сикертә. Эх, әйттерә дә соң безнең Мәрьям түтекәй, дип, кемдер җыр арасында аны мактап алырга да өлгерде, ә ул исә үзенең моңлы керәшен акценты белән тагын да дәртлерәк итеп җырлавында булды. Кичен өйдә ирләрчә сөйләшү булып алды. Әтисенең малларны ашатып-эчертеп ишегалдыннан керүе, мич каршындагы урындыкка килеп утыруы булды, уңаен көтеп кенә торган Азат шундук аның тезләренә менеп кунаклады. Мине дә өйләндер әле, әти! Ата кеше ирексездән елмаеп җибәрде, әмма үзен шундук кулга да алды. Уйчан кыяфәткә кереп, колак артын кашып куйган булды, Ничек була инде бу? Сүзең бик җитди икән бит. Әйе, дип, әтисенә ошатырга тырышып, малай да колагына үрелде. Кемгә өйләнергә дисең инде? Алсуга, әти, Алсуга! Кайсы Алсу? Кем кызы соң ул? Исемнәрен белмим, хуҗа абзыйларның өр-яңа кодасы инде, Миңлегали абый өйләнде бит, шуларның бәләкәй кызы инде. Ә-ә-ә, шул буламыни инде Алсу? Соң, бик бәләкәй түгелме соң әле ул? Һе-ей, әти, үсә ул! дип тынычландырырга ашыкты малай әтисен. Туй көнне без Миңлегаяз белән тыңлап тордык. Хуҗа абзый менә болай җырлады, Бәләкәй булсын, матур булсын, кочаклагач үсә ул, диде. Ишегалдында ук ишетелде. Үзең дә шундайың бит? Һей, әти! дип җанланып китте ул кинәт. Әле мин сиңа Алсуның шәле, биәрәйләре турында сөйләмәдем. Аларны күрсәң, исең китәр. Менә каз бәбкәсе сыман йоп-йомшак һәм күпереп тора. Шәл дисәң дә шәл ул, әти, менә шундый йомшак инде, гел мамык кына. Аларның бек еракта, бек биек таулар ягында бер туганнары бар икән. Менә шул тауларда шундый дәү мөгезле кәҗәләр йөри икән. Шул кәҗәләрдә генә шундый йомшак мамык була икән. Шул туганнары кәҗә тотучылардан шундый кәҗә сатып алган. Шул кәҗәнең мамагы бик күп була икән. Беләсең килсә, әти, шул туганнары Алсуларга да шул кәҗә аучыларыннан берәр кәҗә алып җибәрербез дип язганнар. Кәҗә аучыларын гына табу кыен икән. Ул аучылар тауларда кәҗәләрдән болай кача-поса йөри икән. Тотарга ярамый, ди, ул кәҗәләрне, закун бар, ди. Ә кәҗәләрне барыбер тоталар икән. Анысына да үзенә күрә закун бар, ди. Алсу әйтә, Әти, сезнең авыл да матур икән, ди. Нурлы Алан дигән исеме генә дә ни тора, ди. Аны алырга Парад җигеп барырбыз, яме, әти! Авылларына кергәндә, дилбегәне миңа бирерсең! Әти кеше улын бүлдермәде. Бәхәсләшмәде, каршы да төшмәде. Күзләре йомыла барган саен малайның хыял офыклары яктырганнан-яктыра барды. Тавышы акрынаем тоныкланды һәм тәмам пышылдауга күчте. Такыр башын әтисенең култык астына яшергән Азат, татлы хыялларына чумып, шул рәвешле изрәп йоклап та киткән иде инде. Юк йомышларын бар итеп кергән берничә күрше хатын кич кырын хуҗа абзыйларның болдырында бер очрашып алды. И, Әминә апакаем, үпкәли күрмә, әйтсәм әйтим, Киленең бигрәкләр дә матур инде, үзе җитез дә икән. Судан кайтышлый артыннан җитешмәле түгел. Бер тамчы суы чайпалмас. Башындагы шәле соң шәле, әйтеп аңлатып бетерлек түгел. Менә гел искитмәле инде Әминә малай, чишмә юлында очрашкач, башларым әйләнеп китте дип торам. Җүләр кеше сыман бер үзенә карыйм, бер шәленә. Бик каты мактагач, шәптер инде, карыйк соң, Әминә! дип, калын тавышы белән моңарчы читтәрәк торган Мәрьям түти дә сүзгә кушылды. Таратып салгач, шәл болдырга гына сыймады. Ишегалдының уртасына ук чыгып бастылар. Дүрт хатын шәлнең дүрт почмагыннан тотып, иң элек аның зурлыгына сокландылар, аннан кулларына алып, җиңеллеген, йомшаклыгын мактап туймадылар. Чеметеп-чеметеп кенә мамыгыннан тотып күтәреп карадылар. Көязләнеп, шәлне муеннарына, иңбашларына салып куандылар. Бу тикле дә булыр икән, малай! Мамыктанмы соң бу, әллә башка бер-бер хикмәттәнме? Кәҗәнеке генә түгелдер лә! Көмеш җепләрдән бәйләнгәнмени? И, малайкаем, килешүен генә күр әле, йөзләреңне балкытып җибәрде бит! Зурлыгын әйт син аның, зурлыгын! Күк гөмбәземени? Өстәвенә зәңгәр нур сибеп тора түгелме? Ул нинди кәҗә икән? Йомыш табып, Әминә апага сугылган хатыннар, караңгы төшеп, күк йөзендә йолдызлар кабына башлагач кына таралышты. Күзләренә йокы керми йөдәтте. Төшләренә дә шәл керде. Сезнең якларда ничектер, безнең нурлы аланга килен төшсә, аны кайнана гына түгел, бөтен авыл сыный. Килен булып төшкән кызның һәр адымы, һәр хәрәкәте һәм үз-үзен тотышы аерым бер игътибар үзәгендә торып, атна-ун көн дигәндә аңарга хөкем чыгарып та куела. Кеше кадәр кешене, алай гына да түгел, яшь җилкәнчек хатын-кызны күреп тану һәм нәтиҗә ясау өчен бу аз вакыт билгеле. Әмма нурлы аналылар бу эшне озакка сузмый. Хөкем, кагыйдә буларак, дөреска чыга. Хуҗагызый белән Әминә апага килен булып төшкән Айсылуның эшен бер атнага да сузып тормадылар. Нәтиҗә икенче көнне үк ясалган иде инде. Баскан җиреннән ут чыгара, хуҗаның Миңлегалие иреште бәхеткә, диделәр кибеткә кагылып чыккан күршеләре. Югарысын кызы ич алар, тоткан җиреңнән умара торган. Озын сүзнең кыскасы шул, урман аръягындагы Югары Сөннән килгән киленне Нурлы Ананлылар беренче көнне үк үз итте. Азат та үз сүзле малай булып чыкты. Алсуны алырга кайчан барабыз? дип һаман әтисен йөдәтте. Әти кеше юк сәбәпне бар итеп, малай зарыгып көткән ул көнне чигерә килде. Бу арада сәбереп тә тора, буран чыкмагае, диде. Урманга карны тирән салган, бераз юл төшсен инде, диде. Малай көтә бирде. Бердәнбер юанычы яңа көн туган саен Айсылу апасын күрү иде. Миңлегаяз янына кергән саен аның, Кем дип торам, кияү кергән икән бит, үзебезнең кияү, дип үз итеп каршылавы бигрәк тә ошый иде Азатка. Ниһаять, зарыгып көткән көн килеп җитте. Ул кичне әтисе күршеләрдән күтәренке күңел белән чыкты. Иртәгә иртүк юлга, хуҗа абзыйның үзе белән барырга булдык, диде ул ишектән килеп керешкә. Үзе баргач, юлыгыз уңарчы, әйбәт булган, диде әнисе. Бирсәләр генә ярар иде инде. Боларны күреп, ишетеп торган Азат, кулларын чәбәкләп, метәлчек кенә атмады.